Illum grazzi għal gemma.gov.mt ħa nitkellmu dwar il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Fil-fatt, għadu kemm jingħaqad miegħi Adrian Sacco. Is-sera tat-tajba Adrian, grazzi talli ingħaqadt magħna. Adrian, illum ħajkonna konverżazzjoni interessanti dwar il-kontribuzzjonijiet tal-sigurtà soċjali. Ejja nitilqu mill-ewwel punt li Għalfejn jitħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali? Il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali huma polza ta' assigurazzjoni nazzjonali. L-Ingliżi jgħidulha national insurance, anki aħna konna ngħidulha l-NI. U l-iskop tagħha hu li ttik kopertura biex fil-qasir, fit-terminu qasir, ngħidulu fix-short term, jekk inti tkun taħdem u timrad, titħallas tas-sick leave. Jekk tweġġa' fuq il-post tax-xogħol, fuq il-tik il-benefiċċju tal-korriment ta' fuq il-post tax-xogħol. Imbagħad fil-long term ittik kopertura għal pensjoni tal-irtirar jew inkella jekk Alla ħares qatt il-persuna assigurata tiġi nieqsa jkun hemm il-widow's pension għas-survivor skont il-każ, skont il-kontribuzzjonijiet li tkun ħallast tul l-istorja, tul il-ħajja tax-xogħol tiegħek. Hawn min għandu l-impressjoni li l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali hija taxxa. Mhijiex impressjoni tajba. Mhix korretta. Forsi jaslu għal dak l-argument għax huwa billi hija l-NI hija National Insurance Policy, l-responsabbli minnha huwa l-Gvern, huwa l-Istat. Allura billi hija obbligatorja, hija mandatorja, jassoċjawha ma' taxxa. Imma mhux il-każ, inti jkollok il-vettura hija obbligatorja bil-liġi li tħallas il-polza tal-assigurazzjoni, imma dik ma ngħidulhiex taxxa. Jiġifieri hija l-iskop tagħha huwa kopertura prinċipalment għall-pensjoni imma anki għal affarijiet anki fil-qasam. Min hu obbligat li jħallashom il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali? Issa, min jaħdem u għandu età bejn sittax-il sena u ħamsa u sittin sena u jkun jaħdem, obbligat iħallas il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. U hemm rati differenti ta' kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Ir-rati huma marbuta skont il-qligħ bażiku. jiġifieri jekk tkun impjegat u tħallas il-kontribuzzjonijiet jgħidulhom tal-ewwel klassi, il-paga bażika, jiġifieri teskludi l-overtime, il-bonus, il-paga bażika hemm magħha marbuta rata kif stabbilita fl-għaxar skeda tal-liġi skont il-qligħ skont l-income li jkollok. Kif tkun taħdem għal rasek, il-profit għandu biex intnaqqas l-ispejjeż, kif jaħdmu in a business, li jħaddmu hemm skont kemm ikun, ikun hemm ir-rata marbuta miegħu. Kif jitħallsu l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali? Issa, min ikun impjegat hu iktar faċli għax jieħu ħsieb l-imgħallem, l-employer, li fix-xahar jagħmillu deduction mill-paga u flimkien mat-taxxa jgħaddiha lill-kummissarju tat-taxxi interni. Jiġifieri prattikament huwa d-dmir ta' min iħaddem. Id-dmir ta' min iħaddem. Però jekk imbagħad taħdem għal rasek hija storja differenti. Taħdem għal rasek għandek il, skont li kif għadna tistabbilixxi r-rata mill-għaxar skeda u jitħallsu tliet darbiet fis-sena, f'April, f'Awwissu u f'Diċembru ta' kull sena jitħallsu direttament lill-kummissarju tat-taxxi skont il-ġimgħat tax-xogħol għax il-kontribuzzjonijiet ta' tas-Sigurtà Soċjali jitħallsu darba fil-ġimgħa skont il-ġimgħat tax-xogħol. Jiġifieri. Jekk inkun qiegħed fuq unpaid leave jew unpaid sick leave, dawk xorta jikkwalifkaw li jien irrid inħallas il-kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali? Le, le, le. Inti l-kontribuzzjonijiet jitħallsu kif ikollok impjieg bi qligħ, kif ikollok jew telf, jew tkun unpaid għal xi raġuni jew tieħu leave barra minn dak li jkun stabbilit jew inkella sick leave fit-tul, kull ġimgħa sħiħa li tkun on unpaid leave jew sick leave ma titħallasx kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. U jekk naħdem part-time inħallas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali? Issa, min jaħdem part-time u għax jaħdem part-time jaqla' inqas mill-paga minima nazzjonali, jista' jagħżel li jħallas rata baxx iktar mir-rata minima li hi marbuta man-national minimum wage, li hi 10 per cent tan-national minimum wage. Jista' jħallas rata inqas li tkun 10 per cent tal-income li jkollok. Jekk ikun l-unika impjieg tiegħu. Jekk ikun l-unika, jekk ikun l-unika impjieg tiegħek, żgur. Għax f'każ li inti tkun taħdem full-time imbagħad fuq il-part-time tiegħek. Jekk ikollok il-full-time, Tħallas is-sigurtà soċjali fuq il-full time u fuq il-part time ma tħallasx. X'naqra konverżazzjoni intensa kellna fuq il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali, informattiva u vera ħadt gost nitkellem miegħek għax ovvjament żgur li rnexxielna nwasslu ideat tajbin kif ukoll inkabbru l-għarfien tat-telespettaturi tagħna dwar il-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali. Grazzi ħafna Adrian u l-kumplament tas-serata. it-tajba. Huwa dmir ta' kull min jaħdem, mhux vera, li dejjem isegwi l-obbligazzjonijiet bħal m'huma l-obbligazzjonijiet tal-sigurtà soċjali. Jekk tidħlu fis-sit ta' Gemma, gemma.gov.mt, hemmhekk għandkom issibu ħafna artikli interessanti relatati mal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali kemm jekk inti impjegat kif ukoll jekk inti taħdem għal rasek. Infakkrek fis-sit gemma.gov.mt.